Белгәнебезчә, ураза ул нәрсәдәндер тыелу дигәнне аңлата. Һәрбер халыкта да ураза төшенчәсе булган. Безгә кадәр, мәсәлән, бик күп өммәтләр килеп киткән. Һәм алар эчендә ниндидер тыюлар булган бу ураза дип аталган. Кемгәдер тыелган, мәсәлән, сөйләшмәскә. Дөресрәге тыелган сөйләшергә. Кемгәдер тыелган, мәсәлән, ниндидер вакыт эчендә, көндезге вакыт кына түгел, ә көндез дә, төнлә дә хатыны белән йокларга яки ире белән йокларга. Һәм шулай итеп менә бу ураза төрле милләтләрдә, төрле кавемнәрдә һәм төрле өммәтләрдә төрлечә булган. Бездә исә ураза ул ашау эчүдән һәм якынлык кылудан тыелу таң атканнан алып кояш баеганчыга кадәр. Шулай да уразаның башка дәресләре дә бар. Ураза безне ашау эчүдән генә түгел, якынлык кылудан гына түгел, ул безне әле тагын башка әйберләрдән дә тыя икән. Мәсәлән, дөнья куудан. Рамазан аенда без дөнья куудан тыелып торабыз. Гәрчә Рамазан аенда эшләргә рөхсәт ителә. Физик эш эшләсәң дә рөхсәт ителә. Болай утырып эшләсәң дә рөхсәт ителә. Бизнес белән шөгыльләнергә дә рөхсәт ителә. Моның бернинди зыяны юк. Бары тик уразаңны гына бозма. Әмма Рамазан аенда дөньяны куасы килми. Ни өчен? Чөнки син тулаем Рамазан аенда гыйбадәткә керәсең. Мәсәлән, гади көннәрдә син иртәнге намазыңны укыйсың да, илә намазына кадәр гомумән дин турында искә төшермәскә дә мөмкинсең. Бу инде дурайтып әйтелгән сүз. Дин турында искә төшермәү, ягъни Алланы оныту дигән сүз түгел. Ә ничектер барбер дөнья эченә кереп китәсең. Әмма уразада булганда син үзеңнең гел уразада икәнеңне искә төшереп торырга мәҗбүрсең. Су күрсәң дә, ризык күрсәң дә, Хәм дә ки, шушы авызыңа берәр әйбер керсә дә, тукта әле, уразам бозылмады микән дип, димәк, син гел динне истә тотасың. Хәм шул сәбәпле син дөнья куудан тыелып торасың Рамазан аенда. Тукта әле, күбрәк дин турында уйлыйм әле. Рамазан аенда күбрәк изге эшләр эшлим әле. Бәлки, дөньяны мин башка айда да куып тотармын, акча эшләргә өлгерермен, Рамазан аенда күбрәк савап кылыйм әле дип уйлыйсың. Коръәннәр укыйсың, мәчеттә ешрак буласың. Хәм ураза бит ул үзеннән үзе ашамагач, эчмәгәч хәлне ала. Нәрсә әйтсәң дә хәл бетә. Хәм шуңа күрә артык хәрәкәт кыласы килми ураза аенда. Инде артык кирпеч ташыйсы, артык әйбер күтәреп йөрисе, артык хәрәкәт кыласы килми. Шуңа күрә син дөнья куудан тыелып торасың. Ә менә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләм әйтә, Әгәр дә кеше шушы дөньяны үзенең максаты итеп куя икән, ягъни дөнья куа икән, ахирәтне, динне оныта икән, бу кешегә дөнья бик авыр булыр ди. аның маңгаена фәкыйрьлек мөһере, печате сугылыр, ди. Һәм ризык та аңа тәкъдир белән күпме тиеш булса шулай гына килер, ди. Ансы да авырлык белән, зур хезмәт белән. Бүгенге көндә без моны күрәбез. Күп кешеләргә ризык Бик авырлык белән килә. Алар бик зарланалар. Дөнья җиңел түгел, эшләргә авыр, тегеләй була яраклашырга кирәк, хәлебез бетә арабыз, бер нәрсәгә вакыт калмый дип зарланалар. Ә менә ахирәтне беренче урынга куйсаң ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Шушы Аллаһы Тәгалә синең эшләреңне җиңеләйтә ди. Йөрәгеңне байлык белән баета ди. Хәм дөнья тезләнеп, кимсенгән хәлдә үзе синең алдыңа килеп баса ди. Менә шушы Рамазан аенда без ахирәт турында уйлап, ризыкны да ахирәт аркылы эшләргә өйрәнәбез һәм аңлыйбыз ризыкның кем кулында икәнен, ягъни Аллаһы Тәгалә кулында икәнен. Вассаламу галәйкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.